Минем өммәтем бу Рамазан аенда ни кадәрле, ни кадәр рәхмәтле, ни кадәр сәваплы белсә иделәр, теләр иделәр бу ай ел буе барсын. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям аңгарта, бу Рамазан аенын дәрәҗәсе. Ошаныгыз җәмият, Рамазан ае бик олы ай булып тора.

Бер изгелек эшләдең, Аллаһ Тәгалә ун изгелек яза үзеңә. Иманың артык булса, мөмкин шул изгелек өчен 100 тапкыр язарга, 100 изгелек эшләдең, 200, 700 мәртәбәгә чикле. 700 мәртәбәгә чикле. Шуңа күрә, һәм Аллаһ Сүбхәнә Тәгалә нәрсә әйтә? Рүзадан башка.

Мин анын өчен үзем сәваплар бирәчәкмен. Кайсы тырыша минен ризалыгы өчен үзенен аштан, судан тыелырга һәм нәфесен тыярга тырыша, ул минен бүләкләреме алыр кыямәт көнне. От кыямәт көнне җәмият Аллаһ Тәгалә каршына кубарылганда, Аллаһ Тәгалә каршына барганда,

Дәрәҗәгезне арттырамын. Адәм баласы киңәнер. И шуңа күрә бүгенгесе көндә, конечно, сәвап сүзен аңгару бик авыр. Адәм балалары без нәрсә өчен тырышабыз? Дөнья. Дөньялыкның без хакын беләбез. Ыһы. Нәрсәдер анда әпәй яптың, шунын тики хакы

Ничек дини мәсьәләләрендә килә, җан алганда фәрештә качан килер, адәм баласы бер зат та соралма, соралыр, каны миңа вакыт бир гамәл кылырга, яхшылык, изгелек кылырга. Кыямәт көнне дә Аллаһ Тәгалә каршында кемнәр авыр хәлдә булыр, атер, я Раббым, ебәр безне бу дөньяга кирүк. Без гыйбадәттә булырбыз, изге эшләрдә булырбыз. Ләкин Аллаһ Тәгалә хәзер генә вакыт бирде. Үләбез дә бетә. Бу примерны сәвап буенча була китерергә хәзерге вакытта пенсияләр турында. Бакчет, сезләр бире эшләдегез, нинди генә мәштә, кемдер шофер эшләде, кемдер анда колхозда тракторист булып эшләде, һәр берең эш эшләде. Һәм сезнеке нәрсә барды? Трудовой стаж. Хәзер дә вот адәм балаларыныкы ул барады. И синең зарплатыңнан кәпмедер калдыра бардылар пенсионный фондка. Син беләсен, то что 60 яшь йетте, Ага, мин эшләгән идем, минеке кадр булырга тиеш, Трудовой книжкам. Безнен телдә дини телендә атсаң, можно гамәл дәфтәре. Гамәл дәфтәре. Адам баласын да белмиха, кәпме гамәл дәфтәренә языла бара. И шуңа күрә, бардың, миңа пенсия кирәк. Нәрсә сиңа әйттеләр? Трудовойың бармы? Әһә, бар. Э, атасын бу көннәр әлдә, бу көннәр тутырмаганын бар, тутыр, печатны куй. Печатьне куй. Тутырып китерәсен дә, синен эшеңә карата сиңа пенсия бирәләр. Хәтта син аны эш вакытыңда тоймадың. Зарплатыңнан катерганнар, сиңа стаж языла барган икән. Хәзер сиңа киңәнеш, син кулыңа нәрсә? Акча аласың, киңәнәсең. Ә хәзерге вакытта шундый замана йетте, адам бала кайсының теге стажы йетми,

безгә авыр булыр. Шуңа күрә Рамазан ае килә, без тырышырга тиешбез изгелекләр кылырга. Кыямәт көнне гамәл дәфтәреңне китерерләр, эһе, укырсын, намазың бар, рүзәң бар, зәкәтең бар, хаҗың бар, садакаң бар, анда изгелек эшләдең, изге сүз әйттең. Все. Синен Аллаһ Тәгалә каршында яхшы дәрәҗәдә булырсың. Ә бер затың да булмаса, Намазың булмаса, рүзәң булмаса, сиңа тоже җәннәт уже все. Җәннәттән син ерагая барасы. И шуңа күрә җәмият ангарыек. Гамәлләр ул шул. Хәзер без тоймыйбыз, но белегез, ул кирәкле затлар. И шуңа күрә без тырышырга тиешбез яхшы кыны күбрәк изгелекләр эшләргә. Шуңа күрә Рамазан аенын ул җәмиятен башы ул рәхмәт ае. Уртасы аныкы афу вакыты һәм ахты калган көннәре ун көне өлеше ул җәһәннәмнән котылу көннәре. Шуңа күрә Рамазан айы ул белегез җәннәткә ашыгуы, газаптан котылу ай. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вәссәлам әйтә, качан Рамазан айы керәдер, ачыладыр җәннәт ишекләре, ябыладыр җәһәннәм ишекләре һәм шайтаннар капкага богауланалар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә мөмкинлек бирә безгә вот Рамазан аенда ярлыкый.

Һәм бу дөньяда да, ахирәттә дә бәхетне бирә только Аллаһ Тәгалә генә. Һәм нәрсә әйтеләдер, бу айда шайтаннар да богаулана. Усал шайтаннар мөмкинчелек бирелә. Вот адам баласы бу айда кала нәфесе белә. Нәфесе белә. Кәпме шайтан үзен алдаган, кәпме харамга өрәткән. Бак үзеңе. Если син харам сүз сөйлисең, Харам эшләр эшли син. Рамазан ае ул не только теге аштан, судан гына тыелу, но нәфесне дә тыярга кирәк. Если адам баласы үзе рүзә тота, үзе яланга йөри, Аллаһ Тәләгә андый рүзәләр кирәкми. Аллаһ Тәләгә кирәкмидер шундый рүзәләр, үзе ач торадыр, үзе гайбәт сүлидер. Аллаһ Тәләгә андый рүзялар кирәкмидер. Аллаһ Тәләтә аштан, судан ул беренче фарыз тыелу һәм яхшы холек сыйфатка да килергә кирәк. Шуңа күрә белегез, Аллаһ Субхана Тәлә җәннәтне бу айда безгә телидер һәм кыямәт көнне дә без беләбез. Хадис шәрифләрне

То есть кешеләр булыр, пәйгамбәребез күрсәтте, кайсылар сигез ишектән дә чакырылыр җәннәткә. Ә без бүген ашыгабызмы шул җәннәткә? Да безгә авыр, шунда иман, шунда ошану. Ул безне көтә. Беләбез, адам баласы бу дөньяда кунак кына. Үлдең дә, үлгә чугаттым инде, тоярбыз аны. Җәннәтне күргәч, адам балалары теләр анда керергә. И бүген без дөреслектә әйткәндә күбесенчә дөньяны гына яратабыз. Яхшы кыны өйләр булсын, яхшы кыны машиналар булсын, ашлар, сулар, но кайсыбыз да уйлаганы бармы, әше мин рүзялар тотыйм, Рамазан рүзясын, үңгә рүзялар, Аллаһ Тәлә миңа насип иткәйде җәннәтнең хотя бы бер капкасыннан гына чакырылырга. Бакчет, бүләк. Нинди дә бер мероприятие булса, берәр барям булса, и безгә нәрсә дә бүләк бирәле, грамота бирәләр халык каршында. Адам баласы нишли анда? Киңәнә, миңа имеш бирделәр. Ә сиңа ул нәк бирәләр? Син тырыштың, нәрсәдер эшләдең. И шуңа күрә җәннәткә дә уйланырга кирәк. Вот бөтен халык арасыннан сине чакырырлар. Киңәнеш түгелме? Сел куябызмы җәмият бүгенгесе көндә җәннәткә кереге? Җәннәт вот ул шундый зат, кайсы безне көтә. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вассалам әйтәдер, вот җәннәтне без китерә алмыйбыз күз алдыбызга. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, мөмин мусульманнарны шундый зат Аллаһ Тәгалә әзерләде, аны ул күзенә дә, күз алдына да китерә алмыйдыр. Нәрсә соң ул җәннәт? Җәннәт ул рәхәтлек җәмият. Рәхәтлек. Вот нәрсә без бу дөньяда телибез, җәннәттә шул зат. Вот адәм баласын нәфсесе нәрсә тели? Хәзер вот безнен акчабыз булса иде, без яраса алтыннан да, көмештән дә ызбаны куяр идек. Һәм җәннәттә өйләр алтыннан, көмештән. Вакче җимешләр ашыйбыз, кайсысыдыр ачы, кайсысыдыр шөшү, кайсысыдыр бозылган, кайсысыдыр етелмәгән. Ә җәннәттә җәмият бер дә юктыр андый. Кабасын, җимешне тәмне, икенче кабасын тагын да тәмне, өченче кабасын тагын да тәмне. Вот адам баласы нәфсесе нәрсә тели? Без телибез мәңгелек. Җәннәттә мәңгелек булыр. Хәзерге вакытта бакча адам балалары особенно катын, кызлар да бизәнеп, төзәнеп торалар. Теге ямьне булгалары кели. Җәннәттә адәм балалары һәр җома көн җил йөрер, кайсы адәм баласының йөзен ямьнертер. Без хәзер монда картлар, яшьләр утырган, шуңа күрә Анда адәм баласы 30-33 яшендә булыр. Картаймас, теше дә сызламас, чәче дә агармас, башы да, хәзерге вакытта әйткәндә, давлениесе дә уйнамас, саулыклы булыр. Нәфсе, көңел эше бездә шуны тели. И Аллаһ Субхана Тәлә шуны яратты безгә ахирәттә һәм бирде вакыт, мөмкинчелек, Шушы, әйтик, Рамазан аенда безгә җәннәтне эшләрге да бүген адәм балалары тырышмый. Максат пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, вот җәннәт өчен кайсыбыз тырыша? Абсолютно адәм балалары күбесе дөнья өчен генә переживать итә. Бер пример гына атыйм. Бакшен, адәм балалары хәзерге вакытта э, тырыша, бакшен, кредитка ала, харамга керә, тукта квартир булсын, тукта ыланнарыма булсын, алай былай тегеләй. Э, Пәйгамбәребезнең хадис шәрифе бар. Кем дә кем бу дөньяда мәчет төзи, ул җәннәтле була. Җәннәттә Аллаһ Тәгалә анарга өй төзидер. Кем дә кем бу дөньяда мәчет төзи, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, Аллаһ Тәгалә анарга җәннәттә өй төзидер. Кайсыбыз ашыгамы бу гамәлгә? Юк. Кем дә бит ашыкмый, әче мин кредит алыйм, кем дә чакырмыйдыр бу гамәлгә. Кредит алыйм мәчет төзергә. Чтобы Аллаһ Тәлә миңа җәннәттә өй төзесен. К сожалению, без җәннәтне, ахирәтне җиңел карыйбыз бүгенгесе көндә. Кем дә тырышмый, 7 мең, 10 мең бакча, 20 мең хәзерге вакытта теге түләргә кирәк. Ә беркем дә ашыкмый. Беркем дә ашыкмый ди. Без беләбез вот, рюзя тоттың, ә район ишекләреннән чакырылырсың. Халык теге рюзяга да внимание кайберләре бирми. Мәчет төзедең, сиңа Аллаһ Тәгалә җәннәттә өй төзи. Мин әйтәм инде вәгазьләрдә җәмият, әйдәгез. Бу дөньяны гына алып бармыйк, ахирәтне дә безгә кайгыртырга кирәк. Без мосылманнар, Аллага иман китердек, Аллаһ Тәгаләгә ошандык. Вәгаземнен башында әйттем бит, иман, ошанабыз Аллаһ Тәгаләгә, телибез җәннәтне, ну, бөгенгесе көндә сыйл куябызмы җәннәткә керергә?

Җәннәтнен бәясен. Ул безгә тырышты бу сүзләр белә аңгартырга, ләкин без бөген җиңелчә кергебез кели. Без беләбез, җиңелчә бу дөньяда әпәй дә өстәлгә килми, машина да алып булмыйдыр, бик җиңел генә өй дә, ызба да төзеп булмыйдыр.

Шуңа күрә, кайчан безнен вакытыбыз йетәр, чтобы без анда Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен садака гына бирербез? Не только вот так китерәләр дә, хәзрәт әче, саулык, сәламәтлек булсын, анда ни яхшы кыны, нәрсә дә эшем уңсын. Күп әйтә киләмен инде вәгазьләрдә. Без җәннәткә бөгенгесе көндә тырышмыйбыз җәмгыять. Бу безнен бик Зур хатабыз. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлам әйтә, Рамазан ае ул дева ае. Һәм кем рүзә тота, анын девасы кабул була. Бак, бер рүзә тоткан өчен Аллаһ Тәгалә бак кәми ишекләр ача. Нәк без бу ай беле куллана алалмыйбыз бүгенгесе көндә.

Без бакча беләбез, балалар шәфәәтче бар, Коръән шәфәәтче бар, рүзә да шулай ук шәфәәтче булыр. Кем тоткан, Аллаһ Тәгалә каршында сүз бирелер анарга. Әйтер, я Раббым, бу ачка торды. Нәфсесен тыеп торды, синең ризалыгың өчен җәһәннәм утына кергезме? Бак кәпме рүзәнен җәмият дәрәҗәсе. Бак нинди сәваплы. Бер ай гына бирелә. И шуңа күрә әйтәмен, теге без белсә идек, Рамазаннан ангарса идек дәрәҗәсен бөгенгесе көндә пәйгамбәребезнең хадис шәрифенә кайтабыз. Теләр идек ел буе барсын.

Рамазан ае бик шәриф ай, Бәкарә сүрәсе. Ул айда Аллаһудан кешеләргә туры юлны күрсәтүче һәм һидаяче ачык бәян кылучы Коръән иңдерелде. Нәрсә әйтәсе килә? Рамазан аенда безгә ислам дине иңде. Без беләбез инде аларны. Ачыктан ачык, Рамазан аенда Аллаһ Субхана Тәлә безгә нәрсә бирде? Коръән. Коръән. Аллаһ Тәлә Коръәни Кәримдә әйтә, Бисмиллаһи рахмани рахим. Инна анзалнаху фи лайлатил кадр. Тәхкыйк без Коръәнне иңдердек Кадер кичәсендә. Рамазан аенда Кадер кичәсендә Пәйгамбәребезгә саллаллаху алейхи ва килде Җибраил. Китерде беренче Коръәни Кәрим аятьләрен, шуннан ислам дине ярала башлады. Алла Субхана Тәлә Адам балалары бәхетле булыр өчен бирде ислам дине. Ислам дине нәрсә тели безгә җәми? Бәхетлек кене. Атса идегез, койтулык тели. Ислам дине куйды законнар, кайсылар безнен арабызда бозыклык эшләсәң, ул яхшылыкка китерми. Без беләбез нәрсә ул бозыклыклар. Вообще, кешене кем генә урласыннар, безне кем генә урласыннар, безгә неприятно ул. Кем телидер безнен йортыбызга керсен дә нәрсәдә, нинди дә әйберебезне алсын. Беркем дә аны теләми. И Аллаһ Субхана Тәлә аны харам итеп яратты. Бүгенгесе көндә без белсә идек, бел, урлаган өчен синеке нишлиләр? Бармагыңны, кулыңны чабалар. Аллаһ Тәлә бу дөньяда жазасын Күрсәтте, нинди ул авыр теге кешегә булыр иде. Кулыңы чапсыннар, орлаган өчен. Һәм бел, Аллаһ Тәгалә каршында сиңа хәзер күрмәсәләр дә, белмәсәләр дә, орлаган саен Аллаһ Тәгалә синең кулыңы чаба, һәм кыямәт көнне Нинди дәрәҗәдә булырсың? Карак дәрәҗәсендә булырсың, җәмият. Шуңа күрә Алла Субхана Тәлә ачык юл күрсәтте. Безгә бәхетле булыр өчен шушы изге Рамазан аенда ислам динен иңдерде, ислам динен бирде. Шуңа күрә әйдәгез, яхшы аебыз җитәдер, шул ай белә кулланыйк, җәмият.

Рамазан ае бик олы ай булып торадыр һәм без тырышырга тиешбез ут бер ай гына Аллаһ Тәгалә бирде кулланырга кайсынын Рамазан аенда эшләгән сәвапларнын исәбе хисабы юктыр кайсы безне ирештерә Аллаһ Тәгаләнен рәхмәтенә әйдәгез яхшы кыны гына каршы алыйк Рамазан аен.